Selam aleyküm dostlar. Bugün men sizler içün İbraim Paşı yazğan Sanat incileri ikâyesini oqumağa isteyim. Bu, aynı adında olğan kitaptan yer alğan ikâye. İbraim Paşı edebiyatımızda nesir eserlerinen belli ve çoq ikâye, povest ve Canlı nişan, Üzülgen zıncır romanlarınıñ müellifi ve bu kitap eki biñ beş senesi Aqmescitte Tavriya neşriyatınıñ yanında çalışqan qırımtatar edebiyatı bölüginde basılğan edi. İbraim Paşı özü on sekiz senesi Aluşta bölgesiniñ Tuvaq köyünde doğğan edi ve, ebet de, sürgünlik kördi. ve Qırımğa avdet oldı. Kene de qaytqan soñ öz eserlerini yazmaqnı devam etti. Keliñiz, men bu ikâyeni sizge oquyım, İbraim Paşı. sanat incileri. Biz açıq avadaki aşhanede oturıp qave içe edik. Biz degenim, men ve dostum Ali. Otura ve yavaştan laf etemiz. Men deyerlik lafqa qoşulmayım, tek Alini diñleyim. O ise öyle coşa ki, toqtav ne ekenini bilmey, ep söylene, seni qandırmağa tırışa, em ayta, em de qollarını siltep-siltep ala. Ev savutlarını, milliy urbalarımıznı toplamaq aqılıma keldi. Cüzdanlar, fesler, gügümler, eki ağızlıq qamalar, sanlar meni ayrette qaldırdılar. Tapqanımnı birley-birley topladım, şimdi buradağa bile sığmaylar. O qoluma yapışıp, alevlenip yanğan közlerinen maña baqtı. Toplağan savut-sabalar arasında yalıñız urbalarımız, kilimlerimiz yoq. Olarğa bir yerde rastkelmedim. Ali tekrar lafını kesip, menim ne aytacağımnı bekledi. Kendimi uyğunsız alda is ettim. Aslında bu ne edi, añlap olamadım. Moskvağa köçip kelgen soñ, er yıl otpuska zamanında Qırımğa bardım. Ev-evden yürip, tatarlardan qalğan savutlarımıznı topladım. Tuvğan şeerim Aluştanı da boş qaldırmadım. Bütün soqaqlarnı, maallelerni dolanıp çıqtım. Evimizni bozmağanlar. Şimdi anda qarı-qoca, esli-başlı ocalar oturalar. Evimizge kirmege ruhset ettiler, amma bir şey tapamadım. Biz kelgende odalar boş edi, dedi ev saibi. Ah, dostum, kelmeşeklerden eşitmegen accı sözler qalmadı. Sögenler de oldı, quğanlar da. Künlerniñ birinde sarışınlı, saqalı kökregine yetken Selbi boylu birisiniñ nazbarına kirdim. Evelleri bu evde ağa-qardaş aydavcı Abdişler yaşay edi. Ev saibi suvuq, açuv tolu patlaq közlerinen maña baqa edi. Meramımnı añlağanınen, Defol bu yerden! dep ayqırdı. Öyle ğazaplandım ki, El-ayağım qaltıradı, özümni tutıp olamadım, patladım. Sus, köpek oğlu, evlerimizde yaşap daa ayqırasıñmı, ayvan? Açuvımnı çıqarma, yoqsa qırtlağıñnı suvurup alırım, dedim. Yımşağanday oldı. Men de biraz tınçlandım. Zembilimde bir qaç şişe raqı bar edi, bir şişe çıqarıp oña uzattım. O, raqını körgeninen, tili bir qarış uzanıp, közleri fal taş kibi tögereklendiler. Ma, al, bedava berem, içersiñ, dedim. O, suyeklernen terisi qalğan ince sap-sarı qolunı silkep, odalardan birisini kösterdi. Mına bularmı? dedi. Ebet, bular, dedim. Yerde yıbrıqlar, gugumler, saanlar, semiler, çeçek çerepleri obalanıp yata ediler. Üstlerini bir qarış toz basqan. Episini yığıştırıp aldım, aramlağanlar yavrular, domuz yağı toldurğandırlar içlerine dep ökelendim. Evge kelgenimnen er bir savutnı qumnen, poroşoknen yuvdıq. Selimeniñ parmaqları buruşıp qalğan edi. Bütünini al, kerekligi yoq olarnıñ maña, dedi sarışınlı. Ali biran toqtap, etrafına köz taşladı. Eki yutum qave içti. Arheologiya qazıntılarınen meraqlanıp başladım. O işnen oğraşqan tanış alimlernen subetleştim, maña yardım etecek oldılar. Tanışlarımdan biri şimdi Qırımda yer qazıntılarınen meşğul. Keçmişimizge ait ne tapsañız ketiriñiz dep yalvardım. İşandırdı. O yahşı adam, men oña inanam. Bu tur o maña bayağı bir şey bergen edi, sağ olsun. Ali bir şeyler daa söyleycek oldı, söylep olamadı, toqtadı, qara, qoşma qaşları çatıldılar. Ötkür baqışında keder, ıncınuv sezdim. O çabik-çabik söylense de, laqırdısında ciddiylik, teren mana bar edi. Közlerini yanaşadaki masa başında oturğanlarğa tikti. Anda bir-birini quçaqlap, bağırıp-bağırıp laf etken eki adam otura edi. Rahınen ıslanğan sap-sarı saqalları söylengende qaltıra ediler. Alla canınıznı alsın, beşşaretler! dep fısıldadım. Birden qarıq bir ses qulağıma kelip yetti. Mişa! Maña baq! Men saran degilim, añlaysıñmı? Saran degilim! dedi toz-tomalaq erif, zornen ayaq üstünde turıp. İsteseñ, şu daqqası bir şişe daa ketireyim, tek içmege iştiañ olsun. Ya da evge barayıq. Seni Qırım şarabınen sıylarım. Keçken afta Massandradan ketirdim. Çölmek savutlarda saqlayım, tatarlardan qaldı. Kerekli soylarını aldım. Kerekmegenni mına bu ayaqlarımnen taptadım. O şaqıldap küldi, digeri silekeylerini çıbırtıp, Maşşalla, yahşı iş yapqansıñ. Tfu, şarap ketirecek eken. Belki o şarap da tatarlardan qalğandır, öylemi? Amma toqta, kerekmey, biz endi yükümüzni aldıq, dedi. Zavallı özüni tutıp olamadı, dump etip skemlege yıqıldı. Er ekisiniñ çirkin areketleri közlerimniñ ögünde maymunlar kibi dolandı, qaba davuşları qulaqlarımnıñ zarını patlatacaq derecede yañğıradılar. Qızardım, zornen otura edim. Aliniñ bilegine yapışıp, Barıp tındırayımmı şu erifni? dedim açuvnen. Dostum kendisini sığmadı, dersiñ ortalıqta ne sarğoşlar, ne kiyik sesler. Ne de küygen yağnıñ ağır qoqusı bar edi. Niayet, Ali maña çevirilip, Yoq, sabır et, barsıñ, sasıy bersinler. Diñle daa, ne aytır ekenler, dedi meni tenbiyelep. Susmadılar, amma ne aytqanları bizge añlaşılmay edi. Men nazar diqqatımı tekrar dostuma çevirdim. O, iri müçeyli, kenca urunlı hırcıman yigit. Sağ yanında beni bar. Ali, özüne has bir yılmayuvnen küle ve bu esnada zeytun kibi qara közleri qısılıp küçükleşeler. Onıñ yüzünde deñişmeler sezilse de, özüni sakin tutmağa tırıştı. Zaten o, bütünley sanatqa berilgen bir adam. Onsız yaşap olamı? Oturğan üç köz odalarından biri türlü ülkelerden, ayrıca Qırımdan ketirilgen qadimiy devirlerge ait dürbe taşları, tamğalarnıñ parçaçıqlarınen, diger sanat incelerinen tolu. Er bir savut ve aletniñ üstünde onıñ qayda tapılğanı, qaysı asırğa ait ekeni iri em de aydın ariflernen yazılğan. Odanıñ avası da bu taş parçalarnıñ qohusınen siñirilgen. O bir müzeyni añdıra. Ali bu işke öyle berilgen ki, zan etersiñ, onıñ bundan ğayrı işi de, qayğısı da yoq. Qıdıra, tapa, sorap ala, saqlay, olarnı nesillerge bahşış sıfatından qaldırmağa tırışa. Aferin saña, Ali, yahşı, faydalı iş yapqansıñ, dedim oña. O cevap bermey, yengilden yılmaya ve qaveni yutum-yutum içerken, Bu iş meni er türlü qasevet ve kederden qurtara, dedi. Soñra sözüni devam etip, Seni, Amet, bugün acayip bir adamnen tanıştıracağım. Sen onı mıtlaqa begenirsiñ. Ali toqtap başını yolğa çevirdi, Bir ay evelsi onı Qırımğa yollağan ediler. Ali toqtap başını yolğa çevirdi. Bir ay evelsi onı Qırımğa yollağan ediler. O anda yer qazıntılarnen meşğul edi. Dün apansızdan Moskvağa qaytıp keldi. Niçün öyle tez qayttı, bunı añlap olamadım. Bu meni pek raatsızlay. Sebebini bugün añlarmız. O, şimdi bu yerge kelmek burcun. Men qave filcanımnı qoluma alsam da, içmege aşıqmadım, kenarğa itip qoydım. Duy durmadan dostuma baqtım. Dudaqları des qıldı, de açıldılar. O eyecanlı, keyfsiz edi. Onıñ göñülsizligi maña da tesir etti. Başımnı eki qolumnıñ arasına alıp, közlerimni yumıp, tüşüncege daldım. Men şu kelecek adam aqqında oylana edim. Aqılıma hucur şeyler keldi. Buna özüm de taaciplendim. Onı orta yaşlarda, toq bedenli adam olaraq köz aldına ketirdim. Bir daa baqsam, yanımızda narın çehreli, qumral saçları sol tarafqa taralğan, saq qolunda qara cimidançıq, Tutqan, orta yaşlarda bir adam tura. Eki dögme çezilgen beyaz kölmeginden yürüli kökregi, boynunıñ eki tarafından sarqıp turğan altın zıncırçıq körünmekte. Kelgen yigit Aliniñ beklegen dostu Viktor Subotin edi. Ali onıñnen samimiy selâmlaştı, quçaqlaştılar. Biz tanış oldıq. Men birer filcan qave daa sımırladım, Viktor keyfsiz edi. Ağır sabırnen skemlege oturdı. Cemidanını yanına qoydı. O, niayet köküs keçirip, soñ, Ne bar, ne yoq, dedi. Ne olğanını senden sormalı, dedi Ali. Sükünet çoq devam etmedi. Viktornıñ yanıqnen tolu yañğıravuq sesi eşitildi. Qırımnı begendim, yaşamaq içün yahşı yerler, Cennet köşesi. Asılda men özüm de qırımlım. Aqyarda doğdım. Lâkin bu yerlerge başqa ülkelerden köçürilip ketirilgen adamlar onıñ degerligini añlamaylar, baylığına musafir közünen baqalar. Olarnı iç bir şey meraqlandırmay, iç bir şey. Bunı men eminliknen aytam. Kördim, bilem. Bereketli tarlalar sürülmey, boş yatalar. Çayırlarnı, otlaqlarnı tizden ot bassa da, çalmaylar, ormaylar. Sararı biri-birini basıp çürip qalalar. Tuvar ayvanları ise ahırlarda aç zembil mañraşıp yatalar. Közlerin ögünde er şey sönükken, çıraysız alda buluna. Bunı körip yürekten ıncındım. Baq sen, neler ola anda! Tabiat güzelliklerinen bir sırada, dürbe taşları, tatar tamğaları, bilmem daa nasıl baylıqlar amansızca yoq etileler. Yürek yana, amma ne çare, qolumızdan bir şey kelmey. Ali lafnı añlamağan kibi olıp, Nasıl yoq etileler? dep soradı. Yoq etileler, vesselâm. Viktor elini Aliniñ omuzına qoydı, Er şey berbat oldı, dedi o yüksek davuşnen. Buna men pek açuvlandım. Aramızdaki dava da bundan çıqtı. Men böyle işnen aslı razı olmadım. Meramımnı kesen-kes bildirdim. Ekspeditsiya başı İgor İvanoviç maña tiklenip baqtı. Sen ne, aqılıñnı çıldırdınmı? Baq anda, deral fikirni deñiştir, dedi açuvnen. Men başımı tersime sallap, Yoq, qail degilim, dedim. Meseleni toplaşuvda muzakere ettiler. Qorquzacaq oldılar, faqat bu tırışuvdan bir şey çıqmadı. Yaşağan müit maña öyle ters, öyle qaba. Manasız köründi ki, ta özüm de taaciplendim. Viktor toqtap, teren nefes aldı ve tekrar söyledi. Bazar künü edi. Biz bir qaç moskvalı alim uçaqnen Aqmescitke kelip tüştik. Andan Eski Qırımğa, qadimiy Solhatqa yol aldıq. Tenekenen qapalı alçaq bir evçikte yerleştik. Etraftaki meyva, kestane tereklerinden olarğa küneş yarığı bile kirmey edi. Lâkin bazı tereklerniñ töpeleri qurumağa başlağan ediler. Ortalıqta yürekni oqşağan, göñül bergen iç de bir şey duymadım. Er yer, bağçalar, ormanlar, türlü renkte çeçeklernen ğarq olsalar da, qoqumay ediler. Şenlik, güzellik yoq edi. Adamlar da suvuqlar, lafları da bir hucur edi. İşke çıqtıq. Birinci künü, adet üzre, fevqulâde bir al olmadı. Yalıñız qazılacaq yerlerni belgilemeknen oğraştıq. Qaburçaqlı, hatmerli qırlarnı, obalarnı yorulğance dolandıq. Er bir qırnıñ, töpeniñ özüne has yaraşıqlığı, gözelligi, celp etici quveti bar edi. Aceba bu qırlarnıñ bağrında ne kibi hazine gizlengen? İnsan nesliniñ bu qadimiy baylığını tapıp, onı saqlap, insanlarğa ilimge hızmet ettirmek mümkün degilmi? dedim. Raatsız yüregim araştıruvlarnen, yazılarnıñ, savut ve aletlerniñ sırını açmaq, olarnıñ kimlerge aitligini belgilemek arzusınen yanayl. Men bir taqım manialarnıñ çıqacağını yahşı bile edim. Ah, bu manialar olmağan olsa, dünyada ne qadar qolaylıqlar olur edi! Amma yoq, olar qaydandır mantar kibi tepip çıqalar. İmanımdan, degenimden dönmemege qarar berdim. Alla Taalâ yardımcı olsun dedim. Men Tañrığa sığınmaqnı ana ve babamdan ögrengen edim. O, zavallılar dindar adamlar ediler. Babamnıñ tatarlardan dostları çoq edi. Lâtif Lümanov babamnıñ silâdaş dostu eken. O cenkte büyük cesürlik kösterip, Yanğan tankta elâk oldı. Babamnı eki kere ölümden qurtardı. Ana ve babam menim ögümde siziñ halq aqqında laf etmege saqına ediler. Men yuqlağan kibi olıp, olarnıñ laflarını diñley edim. Aytılğan er bir sözni aqılımda qaldırmağa tırıştım. Babam ğarıp pek açuvlı edi. Tatarlarnıñ sürgünligine pek yandı. Vay anasını! Bütünley bir halqnı yaşağan ana toprağından köçürmek Vahşiylik degilmi? Qayda körülgen şey bu? dey edi. Eyecanlana, aftalarnen tınçlanıp olamaydı. Viktor söylenmekten yorulğan adam kibi terinden nefes alıp sustı. Bir qaç yutum qave daa içti. Qıdıruvlar ilk künleri yahşı netice bermediler, dedi o. Bu meni pek kederlendirdi. Ne yapacağımnı bilmedim. İşke beslengen avesligim suvdı, bütün kün açuvlı yüre edim. Ğaliba evge boş qolnen qaytacaqmız, dedim dostum Sergeyge. İhtimal, dedi o. Yüregim tek beşinci künü quvançnen toldı. Dülber örneklernen yaraştırılğan saud parçalarına rastkeldik. Olar özleriniñ asıl inceligini, Şarqqa ait özgünligini saqlap qaldırğan ediler. Savutlardan birini zenaatdaşıma kösterdim, o ayretlenip baqsa da, ağzını açmadı. Savutnı qoluna alıp, o yaqqa, bu yaqqa çevirgen soñ, muqaytlıqnen kene maña qaytarıp berdi. Yanaqları de qızardı, de soldılar, şek-şübenen etrafına baqındı. Men meseleni deral añladım. Sorğu-sualden qaçındım. Viktor, bularnı ne yapacaq olasıñ? dedi aqibeti. Saqlaycaq, ögrenecek olam, dedim. Sen aqlısıñ, lâkin şimdi onı yapmaq ğayet havflı, dedi. Niçün? Sergey közlerini aqaytıp, özüniñ ğam ve kederini bildirdi. Olar slavânlarğa degil de, musulmanlarğa aitler. Sen bu aqta Moskvada berilgen kösterişni yahşı bilesiñ, dedi tınıq ses ile. Toqtaldım. Oña ne ayta bilir edim? İlim aşqına qurban ketmek de havflımı? dedim ve egilip dostumnıñ közlerine baqtım. O közlerini kenarğa almadı, tek yalvarıcı bir tavurnen, Bilesiñmi, Viktor, menim üç balam, qart anam bar, dedi. Men onı aslı mahküm etmedim, aksine, meramımnı yabaniy saymağanı içün sağ ol, dedim. Vaziyetni añlay edim, itiraz etip olamadım. Biz ekevleşip tapılğan incilerni muqaytlıqnen temizlep, camidanıma yerleştirdik. Er bir savut ve alet parçası üstüne ariflerni elifbe sırasınen yazdıq. O ariflerge baqıp, savutlarnı olğanı kibi toplamaq mümkün edi. Tabiiy ki, bu vaqtımıznı çoq aldı. Seniñ maşallañ bar, Viktor, sen bu savutlarnı saqlamağa tırışasıñ, dedi o, bilegime yapışıp. Anda olarnı tozğa çevireler. Abdıradım, siñirlerim qozğaldı, közlerim aqıyğan, nefesim tutulğan edi. Ekspeditsiya başı İgor İvanoviçni lânetledim. Damarlarımdaki qan üyrilme kibi qaynadı. Men aman zenaatdaşlarım çalışqan tarafqa çaptım. Körgenlerime şaştım. Ortalıq çil-parça olğan mezar taşlarınıñ, tamğalarınıñ parçalarınen tolu edi. İlâiy, bu nedir? dedim. İgor İvanoviçniñ aldına çıqtım. Sarı saçları, onıñ mañlayı közlerini qapatqanlar. Bular ne? Yazıq degilmi? O savutlar, tamğalar bir milletke degil de, bütünley insanlıq nesiline aitler, dep bağırdım. Bağırdım, amma sesimni kim eşitti? İgor İvanoviç, aqılını çıldırğan adamğa oşap, tamğalarnı ayaqlarınen taptadı, ezdi. Maña ilâve eterken, Al, al bularnı, ne almaysıñ, insaniyetli adam! dedi. Oña köz qıyığından baqtım. Bütün bedenimni suvuq ter basqan edi. El-ayaqlarım qaltıradı. İgor İvanoviçniñ çirkin qıyafetine baqmaq bile zor acınıqlı edi. Onıñ biçare alına incindi. Bu daqalardan itibaren yollarımız ayırıla, dedi middetnen. Biz bir yerde çalışıp olmacaqmız. Sovet aliminiñ adını lekeleysiñ, dep mırıldandı o. Onı baştan ayaq suzıp çıqtım, maña beti uzanğan kibi köründi. Davamız bunınen bitken edi. Meni deral ekspeditsiya erkânından çıqardılar, Ertesi künü aqşamında men endi Moskvada öz kvartiramda edim. Viktor aşıqmadan, artistlerge has ustalıqnen kimerde köterinki, kimerde ise alçaq sesnen söylenerek, yüzüni tez-tez ceniştire edi. O, cemidançığını eki ayağı arasına aldı, sanarsıñ, onı hırsızlaycaqlarından qorqa edi. Soñra onı masa üzerine qoyıp, qapağını açtı. O, rıhma-rıh sanat incileriniñ parçalarınen tolu edi, tamğalar, mezar taşlarınıñ parçaları, daa bilmem neler bar edi. Közlerim qamaştı. Viktor cemidançığınıñ qapağını yapıp, Mına ali, bunı saña bahşış olaraq berem. Saqla, coyulmasın. Zamanı kelir, sizge, cesur ane qalqıñızğa kerek olıp qalır, dedi. Eki qırcıman yigit quçaqlaştı, bir an sükut saqladı ve trolleybus toqtav yerine doğru adımladılar. Men şu arada nazar diqqatımnı kenarğa çevirdim. Közlerime şu sarhoş erifler iliştiler. Er ekisi de laflarını kesip, yan-yanaşa turıp, bizge baka ediler. Aqmescit, biñ doquz yüz doqsan dört senesi. Diñlegeniniz içün çoq sağ oluñız. Men bilesem, böyle pek acınıqlı ve zan etsem, bugünge qadar aktual bir mesele, böyle bir mevzu. Bizim yadikârlıqlarımıznıñ vaziyeti, bizim tarihımıznıñ vaziyeti ve tarihımızğa munasebetini İbraim Paşa böyle bir qısqa, em de emotsional ceetten, Keskin diycemmi, bir tarzda kösterdi. Diñlegeñiz içün çoq sağ oluñız. Kanalğa yazılıñız. Men yañı-yañı eserler oqumağa da ebet areket eterim. Daa körüşmek üzre sağlıqnen qalıñız.